Mir wëllen e bëssen hannert dee Begrëff kucken, wat, wat heescht dat iwwerhaapt? Well wat mir opgefall ass, ass, dass ech hu sou am Gefill, dass Leit ganz ënnerschiddlech Saachen domadder mengen. Yes.
Dat hei ass méi wéi Sex. Mam Kelly, mam Tessy a mat mir, dem Anne. What?
I'm menstruating. Why is that a big deal? Mir schwätzen all Woch iwwert en anert Thema zur Sexualitéit. What the hell do you fake an orgasm? How the hell do you fake an orgasm? Vu wéi de Kierper funktionéiert, iwwer Bezéiungen bis hin zu Sexpraktiken. Au! Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. Dadadadada, nananananana. Wat wëll d'Christine eis soen domadder? Ech mengen, et geet ëm Sex an deem Lidd. Jo, mee wéi eng Zort vu Sex? Knaschtege Sex.
Dödödüm. Ech fannen faszinant, wéi keen warscheinlech, wa mer giffe ronderëm froen, eng ganz eendeiteg Äntwert ginn op déi Fro wat Dirty Sex ass oder wouriwwer d'Christina Aguilera an deem Lidd séngt. Beziéungsweis jidderee kéint vläicht eng Äntwert ginn, mee d'Äntwert vu jidderengem wär anescht. Anescht. Mee et ass jo genau dowéinst, datt mer déi Folleg hei maachen, well wou s du am, ech mengen am Witz virgeschloen hues, mir kéinten iwwer Dirty Sex schwätzen, si mer direkt mega vill ënnerschiddlech Saachen agefall, iwwer déi een do kéint schwätzen. Ech hunn net am Witz virgeschloen. Net? Ech hu mer eeschthaft Gedanken driwwer gemaach, well. ech deem där Formuléierung scho mega laang neméi begéint war. Dat ass jo eppes was de woumads de an der Popkultur relativ vill konfrontéiert bass, mee esou am richtege Liewen, wann eng erwuesse Persoun zu der seet, si hätt knaschtege Sex gehat, dat ass dann awer e bëssen esou komesch. Jo, jo, ech mengen, jo. Et wierkt gläichzäiteg almoudesch an. Äh, wéi wann se wéilt uginn ja. mat der Zort vu Sex, déi se huet. Ech mengen wat dann éischter also erwuesse Persoune so ass wéi eng Zort vun Sex ze hunn am Sënn vun op se kinky Sex hunn, also éischter zu BDSM Sex Apps menge mat knaschteg, wat vläicht also fréier och ënner déi Kategorie kéint kéint falen bis wat schmengen. Ja méi hei waret anecht hei waret sou et ähm, Sou d'Dichotomie Léift maachen a knaschtege Sex. Fécken. Also sou op der enger Säit, jo, sou zäertlege Sex an op der aner Säit manner zäertlegen a méi séiere Sex warscheinlech, oder méi kuerzen. Jo.
Wat waren dann deng, wann s de sou zréckdenks, éischt Associatioune mat deem Begrëff? Zu Dirty Sex? Ech mengen direkt vill sou, ah jo, dat ass e Begrëff, deen am Fong mega sexnegativ ass. Well, Wierklech, sou ge- wéi s du 12 Joer has, hues de ah, geduecht, dat ass sou, sexnegativ. Nee, ah, fréier. Ja. Ah, Pardon, ech hat dat net richteg formuléiert. Well Ech mat elo éischt hunn ech wüsste- wierklech gemengt einfach sou deng f- fréist Associatiounen. bah, jo, sou Hardcore-Pornosex. Sou. Also, ech weess net, ab wéini ech wosst, wat Hardcore-Porno ass. An dat ass eng, also eng interessant Fro, déi mer vläicht dono nach kënne beschwätzen, wat ënnert déi Kategorie Hardcore fält. Mee wierklech sou onperséinlech fécken. Sou. An sou Saache maachen, déi vläicht net, déi iwwer esou dräi Stellungen an sech déif an d'Aen kucken erausgeet. An och sou bëssen dirty talk, also dass de, an dat ass mega witzeg, dass de dech traus oppen driwwer ze schwätzen wat s de gären häss a wat s de net gären häss an déi aner Persoun ze froen sou. Awer schonn éischter op sou eng sou erotesch lasziv Aart a Weis. Ech mengen ech sinn wéi ech nach méi jonk war méi oft der Beschreiwung vu Sex als eppes Knaschtegem begéint wéi lo der dem Term knaschtege Sex oder dirty Sex. Ja, ja, ja. An do war meng Assoziatioun, also schon dat ganz wiertlech geholl ëmmer an schon noch vill doriwwer nogeduercht, dass Sex ze hunn eppes ass, wou een sech selwer knaschteg mécht mhm. an och Bett oder wo och ëmmer een drop läit während dem oder drop sëtzt oder drop wat auch immer das mhm. einfach Sachen knaschteg gemacht gehen durch, durch Kierper durch Kierper ah, ja, ja.
Mhm.
ja ich meine dat war eng Assoziatioun die ich hat dass de keine Ahnung mega vill vaginal Flëssigkeit oder Sperma iwwerall hues, wann du so Schwees. Sex hues. Ja. Schwees. Ja.
Vielleicht auch Spaut. ein bisschen a Richtung Analsex. Ja, nee, dat war falls dat eng Fomesch war, dat war net meng Assoziatioun. Okay. Da wegg einfach nëmmen also schon ëmmer bëssen komisch fand, weil schon gedurcht Wann Sex knaschteg ass wells de Kierperflëssegkeet ausscheeds, dann ass jo misst jo Sport oder sou och eppes knaschteges sinn, da misst jo och et eng knaschteg Aktivitéit sinn ze wrestlen oder aner Sportaarte wou wou Leit déi déi vill schweessen an wous de mol och vläicht ja Kierperkontakt hues Kierperkontakt hues awer och vill Kierperflëssegkeet vun deem aneren ofkriss. Ech sinn dat ëmmer bëssen komesch fonnt einfach Sex sou ervirzehiewen als dat ass extra knaschteg. Ja. Ech hunn et well ech et eebe wuertwiertlech geholl hunn, well ech ja Ja. also an engem gewëssenen Alter iergendswann hunn ech verstan, Ja, ja. okay d'Leit mengen dat éischter am iwwerdroene Sënn. Mee ech ver ech stéiere mech nach ëmmer un deem Begrëff, well. Wat heescht et dann am, dat ass eng spannend Fro, wat heescht et am iwwerdroene Sënn? Also ech, ech menge schon, dass et dovunner ausgeht, vun dem am wiertleche Sënn knascht maachen ähm, an einfach vun dem ofweeche wéi se dech soss solls presentéieren. Mhm. Das nach ëmmer net logesch par rapport zum nee. Sport zum Beispiel oder eng Zäit schon net an Dusch gewircht sinn. Me schon am Sënn vun du presentéiers dech engem anere Mënsch, meeschtens ass et jo op zwou Persoune bezunn, op eng, ja, soi-disant eekleg Aart a Weis, also du, du, déi Persoun kritt einfach Saache vun dir mat, déi s de virun anere Leit éischter verstoppe Ja. géifs, wéi, Ja, ja. ja, Kierperflësseg, Vaginalflëssegkeet, äh, Sperma an sou weider. Ech mengen, ech hunn vill assoziéiert mat sou Enthemmtheet, dass du déi normal Reegelen vum Alldag äh, net méi gëllen. Mhm. So, voilà. An dass du dengen Emotiounen an dengem Kipper so bëssen so fräien, méi fräie Laf lees. Ja.
An so an also an den Zoustand vun irgendwéi Extas oder so rakënns. Ich mein dat war dat wo also ech so als Teenagerin geduercht hunn, dat ass Dirty Sex. Mhm. Mir das schon doduerch och automatesch ëmmer negativ konnotéiert ass, schonn ëmmer esou esou wéi et net soll sinn. Am Fong net an dat ass e bëssen, dat ass e bëssen deen aneren, de Géigepol zu prüd sinn. Prüd sinn ass net gutt, well du muss jo oppe sinn an opgeschlosse sinn an nei Saachen ausprobéiere kënnen an et stell dech dach net esou un. Awer esou dirty an enthemmt sinn dierfs de och net, well dat ass scho rëm ze vill. Sou, dat ass e bëssen déi aner Säit vun der Medail. Voilà, mee wou do awer esou. d'Meenunge mengen ech e bëssen ausernee ginn, ass dann, ob dat wierklech eng ganz konkret Form vu Sex ass oder ob Sex insgesamt eppes Dreckeges ass. Ech mengen, do fänkt et scho mol un, a verschiddene Richtungen ze goen, wann ebe Leit op där enger Säit Sex hu generell als eppes Knaschteges oder als eng knaschteg Aktivitéit beschreiwen an wa se op där aner Säit verschidde Leit, eng ganz spezifesch Zort vu Sex als knaschteg bezeechnen. An do ass dat ebe wéi s du och scho gesot hues, ähm, datt et onperséinlech ass, datt et séier geet, datt et eng ja, haart Form vu vu Sex ass, datt et och manner mat Gefiller a méi mat Tribbefriddegung äh, ze dinn huet. Ähm. An een sech net an d'Aa kuckt zum Beispill. Oder grad an d'Aan kuckt. ähm, well och so dat an d'Aan kucke während der Apps mëss, wat am Fong als knaschteg empfond gëtt. Mhm. Zum Beispiel, die, keine Ahnung, die eng Person ass op de Knéien an gëtt der anerer Person Oralsex an da kucks du dech an d'Aan. Mhm. wat dat renforcéiert vun wann s du mengs dat ass eppes knaschteges wat s du grad mëss an dann an déi aner Persoun ukucks mhm. also ech mengen dat mega vielschichteg wie dat kann ja. ausgesinn das fir allem och interessant wéi et ähm, seng so en ënnerscheed ass zwschend wéi de Sex de moment ass an och wouer geholget vun de Leiit nämech als sie kënnen sech expriméieren an alles rausloossen an brauche sech net zeréckzehalen bei deem wat se wëllen a gläichzäiteg et no baussen hin als dirty, als knaschteg beschreiwen an domat et iergendswéi ofwäerten, wat si jo eigentlech awer manifestement gutt fannen, soss géife se dat jo net maachen. Jo, mee bon, ech kennen awer och Leit, déi soen, also déi positiv iwwer knaschtegen Sex schwätzen an déi och dorop eraus sinn, knaschtege Sex ze hunn, an dem Wëssen, datt dat als knaschteg gelabelt gëtt. Zum Beispill dann esou Dirty Talk oder där anerer Persoun soen, datt se XY ass oder esou, an dem Wëssen, datt dat an déi knaschteg oder hardcore Eck iergendwéi gedrängt gëtt, dat dann opzegräifen an. Dann ass et erëm d'Fro, Ass et dann dirty, wann s de der dees bewosst ass, bass? Sou, weess de? Also dat ass einfach dat, wat ech gemengt hu mat vill Leit mengen ënnerschiddlech Saachen domadder, well déi eng, fir déi eng ass et eppes wierklech Negatives, respektiv eppes, wouriwwer s de net dierfs schwätzen a woufir s de dech solls schummen eigentlech. A fir déi aner ass et eppes, wat si explizit sou iwwer sech kommunizéieren, fir Gläichgesënnter ze fannen, sou fir ze kommunizéieren, dat ass déi Zort vu Sex, déi ech wëll hunn. An wann s du dat och wëlls, dann mm. kontaktéier mech. Mm. Nummer ass.
ja, ech menge mäi Punkt war nach bëssen en aneren. Ech mengen gi Leiit, déi automatesch so Pornosex einfach iwwerhuelen, well se mengen, dass dat Di Aderweis ass, wéi se soll Sex hunn oder wéi gudde Sex geet an fir munch Leit och gudde Sex dirty Sex ass, well et ass iergendwéi en Hemd an esou, an aner Leit déi Pornosex iwwerhuelen an dem Wëssen, dass dat kee reale Sex quasi ass an déi och soss vläicht zu 70 Prozent oder esou anescht an der Realitéit Sex hunn, mee dann a bestëmmtene Situatiounen esou Hardcore-Porno-Szenen oder Saachen déi s de sees oder esou, an hiert Sexliewe mat abauen, awer sech dees och bewosst sinn, dass se dat ganz konkret grad abauen an net einfach eppes nospille wat se gesinn hunn. Jo, mee ech mengen dat hues de bei all Form vu Sex, nee? Jo.
Also jiddereen dee Sex huet, do ginn et der déi sou Saachen einfach iwwerhuelen ouni sech deem bewosst ze sinn an anerer déi et bewosst iwwerhuelen, sou. Jo. Dat huet jo do näischt.
Jo, mee ech froe mech wat mécht dat da mat der Definitioun vun Dirty Sex, weess de? Dat mécht se nach, also extrem onpräzis. Ja.
Mee dat war op jidde Fall mäi Punkt. Ja.
Dat bestätegt. dat bestätegt et nach eng Kéier. Jo, an zu deenen aneren, déi mengen, dass Sex u sech eppes Knaschteges ass, dat ass jo dat, wat mer awer trotzdem ëmmer iergendwou bäibruecht kréien, och wann et elo net explizit Dirty Sex ass, oder? Also duerch esou eng ähm, reliéis Moral, déi mer och matgeliwwert kréien. Jo, mee ech fannen et trotzdem, also natierlech kënnt dat aus deem Kontext, mee ech fannen et als Begrëff einfach komesch, well du kéints jo och soen, et ass eppes fir sech ze schummen. Also du kéints dat jo ganz anescht labelen, sou ze soen knaschteg, dat wierkt esou wéi eng, wéi wann s de et net wéilt beim Numm benennen, wat s de problematesch fënns, esou wéi,

an du bass befleckt wann de Sex has das schon aus dem aus dem Vokabulär eraus mir dass mir dat na ëmmer so reproduzéieren well ich mhm. mengen de Fett dass ech als Kand oder als Teenager gedurcht hun war das knaschteg u Sex fir wat hicht dat knaschteg wat ja, ja. voilà also dat du war einfach még spontan Reaktion

So. Ja, ja.
Wéi gesot, ech, ech fannen aner Begrëffer méi prezis, fir dat ze beschreiwen, wat s de mëss, wéi wann s de elo sees Hardcore oder BDSM. Et gi bestëmmt och vill Leit, déi BDSM-Praktiken oder Ja. Rollespiller als Dirty Sex ähm, Ja. bezeechnen. Et ass einfach extrem vag, Ja, das ass dat, war. wat ech wëll soen. Ja, mee dat si Dat ass wéi en Iwwerbegrëff fir all déi Saachen, déi ech elo grad opgezielt hunn. Plus nach aner Saachen natierlech. Säit wann hu mir eng kloer a präzis Sprooch fir iwwer Sexualitéit ze schwätzen. Du mengs mir als Gesellschaft oder mir zwee? Ech menge mir zwee man relativ gutten am Verglach zu der Gesellschaft. Ja also ech mengen et also net ee vun de Grënn firwat mer dëse Podcast man. Datt Dirty Sex als Expressioun äh déi eenzeg Plaz ass wou onpräzis iwwer Sex oder iwwer eise Kierper oder Genitalien geschwat gëtt äh. Nope. Mee et reit sech awer do an, a virun allem Leit, déi vu sech soen, datt se knaschtege Sex hunn, déi wëlle sech jo awer progressiv ginn an opgekläert a sexpositiv, a gläichzäiteg benotze se. Reproduzéiere se esou eng éischter sexnegativ Formulatioun. Jo, a verheemlechen och oder bréngen et einfach net kloer op de Punkt, wat se wëlle wierklech maachen.
Jo, jo. Bah, ausser se erklären dono, wat se gemeet hunn. Jo, mee ech mengen, et ass och heiansdo e bësse sou, fir et dass de Mystère esou gelooss gëtt, well dat mécht et natierlech och méi interessant, wann d'Leit einfach denken, wat mécht déi Persoun? Mee jo, also wat ech mer nach opgeschriwwen hat als, als Associatioun, also och generell einfach ongewéinleche Sex, ongewéinlech Stellungen an och Sex, dee mat Péng verbonnen ass.

Ech fannen déi Dichotomie tëschent, ech weess mol net. Vanilla a Kink. Ja, zum Beispill.
Et ginn nach aner Variatioune vun där, vun deem Géigenpuer. Dat schaaft jo och ëmmer sou eng Hierarchie iergendwéi, well Vanilla oder sou, wat eigentlech zäertlegen oder konventionelle Sex ass, wat och ëmmer dat heescht, dat ass dann ëmmer sou dee langweilege Sex.
Jo, also ech mengen et gëtt, et gëtt och vill Kritik un deene Begrëffer. Ähm, an zum Beispill kennen ech och kinky Leit, déi soen, hey, dat am Fong wëlle mer domadder net soen, dass de Vanilla-Sex langweileg ass, mee probéieren et just iergendwéi ofzegrenze vu Sex, wou s de iergendwelch BDSM-Praktiken praktizéiers, a Sex, wou s de dat vläicht net mëss. Mm, also wou s du keng so Dominanz Ënnerwerfungssachen hues oder wou keng Péng beim Ja, Sex ja, dabei ass oder net kloer. fesseln oder so. Ähm, mee natierlech kéint een dat schnell mëssverstoen. An den Déngen ass jo och, wéini ass et Vanillesex a wéini kinky Sex? Well also wann s du un den Hänn oder um Kapp oder sou festhäls oder déi aner Persoun dech festhält Oder s de währenddessen engem an den Nippel pëtz oder an den Hënner oder esou? Ass dat, ass dat scho kinky? Wou fänkt et un? Ja, voilà. Ass dat e bësse schwéier vuneneen ofzegrenzen? Ja. Dat fannen ech éischter nach dat Schwieregt un deenen zwee Begrëffer. Ja.
Also ech hunn dat och elo net gemengt à la dat ass ëmmer d'office eng Hierarchie. Mee et kreéiert sou eng Hierarchie Ja. vun kinky Sex ass iergendwéi méi dirty an dofir méi interessant, progressiv an esou. Jo, absolut. Well ech mengen, deen däitsche Begrëff fir Vanilla-Sex ass Blümchen-Sex, wat jo och wierklech kee mega spannenden Term ass oder op iergendeppes Spannendes hindeit.
Nee, nee. Et kléngt éischter sou no deem alen Opklärungsdéngen vu Beien a Blimmecher. Jo. Jo, et ass warscheinlech och éischter sou reproduktive Sex dann domat gemengt vläicht à la base. Mir hate lo puer mol Dirty Talk erwähnt. Wat wat ass dat? Dat ass eng gutt Fro. Doriwwer hunn ech mer effektiv vill Gedanke gemeet. Well ech muss soen, dee meeschten Dirty Talk, souwuel deen deen ech erlieft hunn, wéi och wann ech mat Leit doriwwer geschwat hunn, war ëmmer esou e bësse peinlech konnotéiert. Sou muss e bëssen, du probéiers eppes ze oder op eng Aart a Weis ze schwätzen, wéi s de am Fong soss net schwätz, wärend s de Sex hues oder bevir s de Sex hues. Sou. An ech mengen, sou, sou klassesch Associatiounen a mengem Kapp ass op jiddwer Fall sou Saachen wéi sou Féck mech oder, keng Ahnung, sou Uweisungen an déi Richtung. oder irgendwéi der anere Persoun Komplimenter ze man op eng lasziv Aart a Weis. Mhm. Also dat sinn so déi ganz Stereotyp ähm, Assoziatiounen, déi a mengem Kapp dann mat Dirty Talk kommen. Mee ech mengen, dass et och nach vill Aart a Weise gëtt, knaschteg ënner Guillemeten, en, entre guillemets, mateneen ze schwätzen, ouni datt et esou déi, déi peinlech Konnotatioun huet vun, oh, ech gi mer elo ganz vill Méi, fir iergendeppes sexy ze man. Ja.
Also ech muss soen, ech ähm, kennen et aus der Praxis och éischter esou, wéi s du et elo beschriwwen hues, ähm, aus eegener Erfahrung. Mee dat, wat och ganz vill gemaach gëtt mengen ech, wa Leit vun Dirty Talk schwätzen, ass ähm eben och op eng Aart a Weis matenee schwätzen, wéi een net giff an der Realitéit matenee schwätzen, mee op eng ähm sexistesch Aart a Weis deelweis oder eng ofwäertend Aart a Weis. Zum Beispill, dass wann e Mann an eng Fra Sex hunn, de Mann d'Fra als Houer bezeechent.

déi dat an deem Wëssen, dass dat sexistesch ass, an nodeems se dat e puer Joer net gemeet hunn, et erëm an hiert Sexliewen heiansdo mat eranhuelen, effektiv fir deen, also wat ech virdru beschwat hunn, fir och dee Kick ze kréie vu, oder vläicht et nei ze besetzen, andeems mhm. du wees am Fong mengen ech et net an am Fong mengen ech et net ofwerten, well ech dech als Persoun respektéieren an dat passéiert net automatisch, dat ech dech ofwerten, mé mir wëssen allen zwee wat der hanst. Mhm. Und ich mengen, du si vill Leit äh, ënnerlech hin an hier gerappt, ob ja. se dat solle machen, ob se ja, dat sollen ja. akzeptéiere vun hirem Sexualpartner oder Sexualpartnerin. Wie ech äh, online recherchéiert hunn, sinn ech äh, op eng ganz Rei vun, jo, vun Artikele gestouss, wou, wou déi Fro opgeworf ass, Kann ech als eng Persoun, déi sech als Feministin gesäit, toleréieren, datt mäi Partner mech als Houer bezeechent, wa mer Sex hunn? Net datt ech eng kloer Äntwert dorobber hat. Et ass e mega schwieregt Thema an, bon, et ass recommandéiert ginn op jiddefalls, fir. kloer ze maachen, dat ass déi Situatioun während dem Sex, et schwätzt ee sou an där Situatioun, dat ass net wéi een iwwer déi Persoun wierklech denkt Ja. an och einfach dono, also direkt dono erëm op eng méi äh, respektvoll an zäertlech Ebene iwwerzegoen. Ja, ja, ja. Äh, sou wéi ech dat erliewen, op jidde Fall och a mengem Frëndeskrees, Et ginn net esou vill Leit, mat deenen ech dat beschwätzen. Mä datt do explizit virdrun oder dono driwwer geschwat gëtt, wéi war dat fir dech a wéi huet sech dat fir dech ugefillt esou an ass dat ok fir dech oder net? Oder datt s de och virdrun driwwer schwätz, hm, wéi géings de dat fannen?
Mega wichteg, jo. An ech denken, och aus eegener Erfahrung kann ech soen, heiansdo fillt et sech gutt un an passend un fir dee Moment an heiansdo ass et dann och ze vill. An ech mengen, dat mierkt een och relativ séier an der Situatioun selwer, ob een do nach weider an där Aart vun Dirty Talk geet oder net. Mhm. Oder ech denke, wann een virun allem esou schonn virdrun oder dono driwwer schwätze kann, kann een nach währenddessen soen, so, mm, passt do. Mhm. Oder so. Mhm. Also, ja, das, das ist schon eng mega spannend Diskussioun och mé ech fannen kann een sech och als Feministin als Hauer bezeichne lossen, wann déi aner Persoun och déi feministesch Approche dozou huet a ja. virdrun an duno drwer geschwert huet. Et leeft drop aus, datt et muss am Averständnis vun, ja. vun allen Involvéierten passéieren. Wann ja. dat de Fall ass, fir wat net? Ja.
Ech fand doch interessant, datt äh, en Deel vun vun Dirty Talk am Fong och ass dat Wuert knaschteg ze benotzen. Mhm. Also sech selwer als knaschteg ze bezeechnen oder mhm. ze soen, datt iwwel knaschtege Sex, dat ka jo och schon en Deel vun ja. Virspeel oder vun ja den aneren un turnen wëllen sinn. Jo
jo ech mengen esou explizit och déi sexual Moral ze briechen ass och en unturner u sech. Mhm.
Fir nach eng Kéier bëssen eng aner Perspektiv äh, an eist Gespréich anzebréngen, hunn ech mer ugekuckt, wat äh, den Urban Dictionary mm. als Definitioun ugëtt fir Dirty Sex, an das ziemlech ähm, interessant. Ech zéien Urban Dictionary erun als weideren Impuls, awer et ass wierklech net, dass ech déi Säit recommandéieren, fir sech allgemenggülteg richteg Definitioune fir Wierder ze sichen. Et ass just deelweis zimmlech witzeg, wat een do liest. Jo, ech fannen et interessant, mol eng Kéier ze kucken, ok, wat ass esou e populärmedialen oder populärkulturellen. Usaz. Ja, also, well et reflektéiert awer oft, ja, ja. wat vill Leit denken.
So. Ja.
A lass u si gespannt, Tessi. Also, den éischten ass Amazing rough sex that is sometimes illegal but always pleasurable. Wow, ja. okay. Héchst problematisch. Ja. Von allem sometimes illegal, wat heescht dat, dass die aner Persoun ki Konsens ginn huet oder dass die aner Persoun an net all genug ass, Well et gi keng Sexualpraktiken Praktike méi, déi nach illegal sinn. Ja, dat ass zimlech problematesch. Wow. An dann virun allem am a Verbindung mat always pleasurable, wou jo sou eng krass Wäertung och scho mat dran ass, dass Dirty Sex ëmmer pleasurable ass oder muss sinn. Ja. An dann nach a Verbannung mat eppes wat illegal ass. Fir ween ass et da pleasurable? Ja.
Bon. Okay.
Voilà, dat ass so déi Top-Definitioun äh, ah, vun Urban Dictionary. Ja, ja, déi alleréischt. Voten, ne? ja. Ja, ja. Déi gëtt vun den meeschte Leit als gutt an als richteg empfond. Mega.
Bon, dann äh, déi eng zweet Definitioun, déi iwwersetzen ech lo fräi. Mhm. Wa Koppele wärend enger längerer Zäit Sex hunn, also wärend eng iwwert eng länger Period ewech, ouni sech ze wäschen, yeah, also ouni Schweess, Lub oder Ejakulatioun jeemools wech ze wëschen. Ass, an et steet net do wéi laang deen Zäitraum ass? Nee. Sou eng Stonn, een Dag, eng Woch? Extended periods steet do. Mhm.
Ech mengen, dat ass awer éischter esou déi ironesch äh, Definitioun, oder? Dass du et quasi wuertwiertlech, also so literally hëls. Kléngt ganz duerno, ja. Ja, ja, ja.
Dann déi lescht ass Sex hunn, wärend een iwwer Saache schwätzt, déi üblecherweis net propper sinn. An dreckeg Saache ginn net méi genau definéiert. Nee.
Also sou literally dreckeg? Not oder? clean or sanitary.
Ah, okay. Mee jo, zimlech witzeg. Anscheinend froen sech ganz vill Leit op der Welt wat dirty sex heescht. Ähm, vill Leit froen an Foren, kann wann skift irgend een mat dat erklären, ech gift dat gern ausprobéieren. An äh, eng vun den Äntwerten déi ech ähm, gelies hunn war eng Persoun déi sot, Si hätt ëmmer haarde Sex a si géif dat awer net knaschtege Sex nennen, well dat fir si einfach eng ganz normal Aart a Weis wier, fir Sex ze hunn. An ech hunn dat interessant fonnt, well et wierklech esou déi Leit ginn, déi Wäert drop leeën, dat esou ze labelen, an aner Leit, déi soen, Ech brauch dee Label net. Jiddereen, dat ass einfach eng Form vu Sex, eng vu ganz ville Varianten.
An déi ass net méi knaschteg wéi aner Variante vu Sex och? Jo, beziehungsweis einfach giff ech och fir mech selwer, ech giff net irgend eng bestëmmt Zort vu Sex déi ech hunn als knaschteg bezeechnen. Dass einfach net wéi ech iwwer Sex nodenken. Ech denken iwwer ënnerschiddlech sexuell Praktiken no oder
ja dass et einfach anescht ass je nodeem mat weems de Sex hues so mm. me net ich denke net an den Kategorien so ja ja das, ähm, ich fand de Forumsbeitrag spannend weil ich hun wo ich drüber no gedurcht hun weil eng Definition eng easy Definition vun dirty Sex ass sinn ich drop kommen alles wat entre guillemets net normal ass, ass dirty sex an esou quasi haarde Sex oder d'Reinszenéierung vun hardcore Porno oder esou net ënnert den Dénge falen ze loosse vun dat ass net normal an dat ass knaschteg an et dowéinst och net dirty sex ze nenne fannen ech am Fong eng spannend Approche.
Virun allem well warscheinlech, also net nëmme warscheinlech, mee ganz sécher déi meescht Leit hautzudaags net méi Sex hunn, fir Babyen ze maachen. Ja.
Stëmmt, dat ass e gudde Punkt. An Well deem dat ass Sënn de ass Grond, firwat all Konsum ass. Sex, deen net do ass, fir Babyen ze maachen, knaschtege Sex. Dëddedededededdem.
Dat war elo e Plot-Twist, deen hat ech net erwaart. Voilà, dann ähm, Hoffe mer mir hunn iech e puer interessant Gedankenustéiss ginn par rapport zu Dirty Sex. Wann der eis är Gedanke wëllt matdeelen, schreift eis op sex@ara.lu well ech géing et wierklech effektiv spannend fannen wat dir doriwwer denkt. Yes.
Merci fir d'Nolauschteren, mir hoffen et huet iech Merci. gefall. Bis d'nächst Woch. Äddi!